Oyo nomopastor Dennis Sosi, korwa ase ekanisa ya Glorious Life The Christian Centre ase omochie Bosongo, igo nere riogi ribaga eriga ase okorwa amagombe ane amanene gochia ase omochie bwa Odinga, nere mono ase enyomba ya Raila Amolo Odinga, oyo obeire omonasiasa omonene ase ense yaito ya Kenya, naboigo oyobeire. oyogochangia mono ase engencho y'obosibore amo naboigo korwanerera ekeene ki'abakenya, na amagomba one amanene ase oyominto ase ogosiria oyominto Raila, naende nkosaba ng'a abakenya abaminto ande onsi ase more, monyare koba. tokogenderera ase amagombo gose ko- komwomboresa Raila, ase enchera y'amasikani ase eng'encho nomogaka omonene, oyo obwate esikene naende oyo obwate omoyo ase eng'encho y'abakenya amo na kenya ase eye ase ase ase ase ense ase ense ng'ima, naende nigo abeire omorayi bw'eng'encho enene ase orogongo rwaito rwa africa. Igo na ogosaba kwane ng'a buna ekanisa, onye koba togosabera enka ya Raila. omong'ina Aida amo nabana baye bonsi, naboigo tosabere abasani amo nabairi bonsi pi as'eng'encho Raila niga are omogaka bw'abakenya, niga are omo omo omorayi oito twensi, naboigo ekanisa. Nigo tokoinyora omogaka oyo ase engencho y'amang'ana amanene Nyakoba kagokora ase enchwe yesu yaito ya Kenya, gora korwanerera obosibore bw'abanto na ekeene ki'abanto, na ase engencho amariko agotebi ng'a mbuya gotenena ase ekeene. Igo nigo nare korwa amagomba ane amanene gochia ase omochie bw'Odinga, naboigo gochia ase eserekari yaito ya Kenya also, omosike Ruto. komoapola ase eng'encho obeire karang'e na mono sana amo na Raila, babeire bakobwaterana amo bakareta broad based government, bakorire ebinto ebire ebi na ebire ebiya, koigo ase igo neri ng'a igo tokoroa omogomba ase kera oyomo oito ng'a Nyasaye tiga arete oboremu boisaine.

baragambe ase Kenya naboigo bagokora amang'ana amanene ase Africa nonya ase ase ense engima. Igo mbuya mono abaminto ase engencho ye chingaki echi igati yago onye togosaba naboigo torire ase amasikani tomaete ng'a ekeene Nyasae oito emiaka eye tomerete ase ense nigo eremeke kiagera tobeke omorembe oito naboigo tosaberane intwe ase intwe Nyasae yago bagosesenia. Mbuya mono Nyasae Nyakoba akobasesenia. mbuya mono abaminto bane na ring'ana riagoteba ndiriga nonya amakweri kareo. Nigo tobwate ogosemeria ng'a maega y'amakweri obogima mboreo. Naki gekogera togotebigwa ase amariko ng'a tonyare koba tokomoigena Kristo, ekero tonyora ogosemeria. Ase eng'encho nigo togotebigwa ase amariko ng'a titoichana ase abagwe korwa bono, ase eng'encho ng'a abwo ekero ebitureri biranyare koba bikobuga mbabe abatang'ani. Igo ng'ake kosaba ng'a ntonyare koba togoichana mono ase okorara kw'oyominto omogaka, rituko riaye riaikire rinyare koba gakorara, na nare gosaba ng'a ching'aki echi iga bono igaa. Mumanyete ng'a amang'ana a siasa nigo agendererete, nare gosaba abaminto bande ase chinsemo chionsi. Bono iga, ase ogokwa kw'omogaka Raila Amolo Odinga, noyokoba tokobeka siasa chiaito ensemo kabisa, amang'ana aria agwantamwa totamanya koba mokonyerusia ororo, bono iga toyokoba tokorera omogaka oito ase amasikani, naende etianga enyare koba ekoba ng'a okorara kw'omogaka Raila Amolo Odinga, onye koba gogotoreta amo, onye koba tokoagacha ense yaito.